A tātou roto i te kawa tapu, hapaina tō mana torotika ki a Rani e. E te iwi kua tae mātou ki te mutunga o tēnei ōna rangi, te rangi tuatoru mō tēnei ōna kaupapa ko Taranaki Tū Mai 2025 ki roto o Taranaki iwi, ki roto o ō puna kē, ko te hapū ko Tamarongo. Tēnā koutou,

Uh, as far as the iwi affiliations are concerned. Ina ka pupuhi mai te hau koina te ka pai ani atu koe i te hau. Nō reira, ka tuku atu te mauri, ka, ka tuku mai te mauri ki a au. Nō reira, hei mihi ka wake rā ki te kaupapa nāna anō hoki tātou waka waiti mai ai e roto i te, te whanaungatanga uh, kua tau iho mai rā ki roto i a Taranaki uh, iwi tonu. Nō reira, mihi ka wake rā ki te whānau o te haukaenga nei, mm. e, me tō rātou kaha. Uh, ki te manaki i ngā iwi o Taranaki, i roto i te toru rā. Āe. Ka pai. Pēhea tō tirohia, tō tirohanga, tō ātakitena i nā kēmu, i nā hākinakina, i te whakawhanaunatana, i roto i te yuka, ērā ā tūmomo whare, i tāu e kite ki tēnei o nā kaupapa o tātou? Ko te nuinga o te wā, ka kitea mai rā ngā hākinakina, ko te nuinga o te wā, Ā, he katakata te hua, he katakata te hua, āta, te waka toi tētehi ki tētehi te, te mahi, ana, ko te wero tētehi ki tētehi, ana, runga i te whanaungatanga, ā, ka ki mai rā kai, ōku wā whanaunga, e kī, e kī, ka mau koe i tērā tīhāti, oh, mō tēnei, ā, tāima tonu, tērā pea, ā, tērā, ā, te mea e haramai ana, ā, tērā pea, ā, nā, ka whai, Ka hononga anō hoki ana ki ō tātou nei iwi huri nō tō tātou nei maunga. Koira te, te ātaahuatana o tēnei kaupapa e me whai hono ki ō iwi katoa ki o iwi kaua ko te noho pū me to me to whakapapa a matua e ki atu enari whaia o tātou rana katoa i rongo au i a koe i kōrero ana i roto i te uh, pōhiri i rongo au ko te Ko te wero nui, ko te hākinakina, ko te mea nui ki a koe, ko te tautohetohe i runa i te paepae. Ai, ai. Nō reira, kua riro ki a Te Āti Awa, te whakahaere mō te tau 2027, kei te kuhu tērā, kei te... E rua ngā tau e, e āta whakaarohia ake, nō reira, kāre e kore ka, ka rewa mai rā te whakaaro mātua, nē, ā, kia whai a hua e roto i ngā kōrero ā, i runga i te paepae. Ā, nō reira, koutou rā, kaha ki te noho ki runga i te paepae, Ā, koinā tētehi wā i mātua nei kia tū ō tātou nei hunga e ngākaunui mai rā ki ō tātou nei tikanga, ki ō tātou nei whakahaeretanga o tō tātou nei kaupapa. Ko te rerekē tana tērā ki te tautohetohe neha, ko te tū a Taranaki, ko te mita o Taranati ki tō te reo, ko te whakaaro hoki o Taranaki me pēhea te tuku. Ēnari, ka mōhio tonu ko tātou e noho kino ā-tūru, ko mātou Na kai wawao neha, ka whakawā mātou i a koutou nā wā katoa. Ko, ko te mea mātua nei, nei ka noho mai nā koe ki runga i te paepae, kei reira ngā kuia me ngā kaumātua e wā, he tino kai whakawā rātou, nei ka, ka mitia mai rātou aunty, e he tō kōrero e te? E ana, ū, ka, ho, ka tino mamae he hai hai te ngākau, e, nō reira he tino uh, wāhi tērā, uh, Kia tika tō kōrero, kia pono tō kōrero, kia āta tātai ngā whakapapa e tika ana. Nō reira, koinā ngā āhuatanga pai ki a au nei, e rau o ngā āhuatanga. Nā mihi.
Kua riro ki a koutou hei kaiwhakahaere mō te tau 2027. He aha nā surprises mea e kī atu? O kua whakatauhia koutou ki whea tū ai ēnei kaupapa, o kei te whaka, kei te whitiwhiti kōrero, kei te wānanga hoki, kei te tūwhera Spotswood. Ā, koia anō ka waiho Spotswood ki reira, ā, nā, ka torotika atu rā ki te pātai, te matū o te pātai. Ā, me pēnei, nā, i tīmata tō tātou nei kaupapa ki Waitara, i raro te parirau o Te Āti Awa, ā, nā, tū, tū mai rā ki reira. Tērā pea e rua tau ki muri rā, ā, nā, i tū mai rā ā, ki Ngāti Tama, engari ki Waitara kē ā, te nuinga o ngā hākinakina. Ā, kei te whakaaro ake ā, mātou i tēnei wā o Te Āti Awa, o kua kīwea pea ange rā te wāhi e tika ana, Ā, mō tēnei o ngā kaupapa, i te mea kua rahi ake, ka pērā te matatini, ko tēnei te matarau, te matamanomano, ā, nō reira me pēhea kimi tētehi wāhi. Ahakoa he pai ki Waitara, engari anō, ā, tērā pea ka whai wāhi ki a atu, ā, nō reira, kei, ā, kei te tihiko whakaaro i tēnei wā, e, pēhea rā ngā waka, ā, whakahaere o te, ā, Taranaki tū mai e hara mai ana. E ai ki tā Uncle, ā, ki a Pāpā, ā, Pāpā Whare, Kua tau nā, ā, nā Pito, nā Ana Mata i tā te tara, tā, tā, te komiti whakahaere, mm. ā, i tīmata, i whakatau i, te, i tā rātou tīmatana. Kua tipu, kua mm, piki nā nama o nā tānata, waru te kau, a waru rau tānata mō Ngāti Ruani, a iwa rau mō ētehi atu iwi i rongo au. Nō reira, kei runga i o koutou pokohiwi ko te whakatau nui, pea, me pēhea te wāhi pai kia whiriwhiri ai ā, mō tēnei kaupapa a mō tātou hei te tau 2027. Ka mihi. He, he, he kupu whakamutuna wāu, because i, i, i, i, i heria mai koe i tō irāmutu uh, no, no te, no te uh, whenua moimoia, ana, he aha ōna whakaaro mō tēnā? Ai miharo ki a ia, i to mea, uh, ko tōna pāpā, uh, tōna māma, ka pērā hoki uh, rāua mahi. Mm. Uh, kokihi, kokiri uh, hia ake uh, ngā kaupapa ahurea no te iwi taketake o, uh, the, o, Te, ah, ah, te, te whenua moemoea, uh, no rira e, e tino ū aia ki tēnei o ngā, ngā ritenga. Ahako he rereke ngā ritenga e, i reira anō oki o rātou ake, nō reira ka whai hononga a uh, iwi takitaki tanga uh, ki tō tātou nei ake. Nō rira, uh, e mihi kau ake ra, ki ai, e kawi ake ra tēnei o ngā kaupapa ki reira, uh, kua tūhono atu, uh, tūhono mai aia ki te korimako, e mātakitaki, mātakitaki, ētehi, āna, āna, ā, nui rā, e, e, e, nōku te wai mārie i te mea kia haria mai rā aia ki tō tātou nei kaupapa. And i roto i ēnei rā e toru i kite au he tangata nō Kānara, Kānara hoki me, me tāna, me, me Hawaii, Nō reira te pohi, he kupu whakamutunga wāu ki te marea, um, hei akiaki e rātou ki te tae mai ki te tau 2027. A te tuatahi ake, ā, kia tiakina koutou ia koutou e hoki atu rā ki te kāinga. Ā, ko ētehi o ō tātou nei whanaunga nō rāwāhi, ā, nō Tāwhiti, ā, nō reira, ā, kia āta tiaki ana ai, ā, ka, ka rongo i te hiamoe, i a koe e ha, hautū waka ana, ā, me tiaki i te whānau, ā, koina te tuatahi. Ā, te tuarua, ā,

He nui, nui noa atu ngā mahi i waenga nui tēnei kaupapa Tatu Mai Rā ki te mea e haramai ana. Ā, manaakitanga ki runga i a tātou i tēnei wā tonu. Ka rongo tātou i ngā tino pou, te kōtahitanga, te whanaungatanga, taunakitanga, ā, me tō tātou nei, uh, noho ora mai. Uh, mm. nā, nā runga i te karawhi o mai rā o te kāwanatanga, mm. uh, me pehe rā kia, kia kōtahi ai tātou e roto i ngā kaupapa pēnei uh, ki tēnei. Nui rā he kaupapa hauora tēnei, uh, nā, uh, te rua tau uh, ko te hara mai, ana uh, ka kitia mai rā te oro o te tangata mm. uh, i roto i a tātou. Tēnā koe te poihi. Nā mihi ki a koe mō au whakaaro mō tātou. O tinoa e te wita, kua tae mai, kua mutu katoa nā huatana ki tātou, o te korimako o tātou, o Taranaki iwi tātou, o Te Āti Awa iwi hoki. Ki roto ki konei, o te pokapū o Opuna kē ki te iwi tēnei ko Taranaki iwi. Ka mihi au ki a Tama Rongo, tō rātou hapū, nā mana whakahaere o tēnei kaupapa. Tū mai Taranaki e tikitika mai rā tātou, roto i te kawa tapu, hapaina tō mana, torotika ki a Rangi e.